Essalawmaleýkim ildeşler, mähriban watandaşlar! Ýaýlymda akyl ýeňişligi atly telebäsleşigimiziň täze bir sany siziň bilen. Ildeşler, mähriban watandaşlar, akyl ýeňişligi telebäsleşigi özüniň täze ugry boýunça iki hepde mundan öňräk başyny başlady. Çünki akyl ýeňişligi kitaphana ulgamy bilen, Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi, Ýaşlyk teleradioýaýlymy, şeýle-de Röwşen aýakgaplar hususy kärhanasy bilen bilelikde başlanan bu bäsleşik özüniň saýlama tapgyrlarynyň üçünji sany bilen mähriban watandaşlar häzir dowam eder. Eziz watandaşlar, ine bilşimiz ýaly ýurdumyzyň dürli künjeklerinde zähmet çekýän kitaphanaçylar bilen alnyp barylýan Bu Akyl ýygnaşlygy, kitaphana ulgamy bilen atly telebäsleşigimiziň saýlama tapgyrynyň, elbetde, birinji, ikinji sanyna gatnaşyjylary we netijeleri gördüňiz. Häzirki pursatda, bilşimiz ýaly, Ahal welaýatynyň kitaphanaçylary, şeýle-de Daşoguz welaýatynyň kitaphanaçylaryndan düzülen toparlar bäsleşige girişerler. Mähriban watandaşlar, ine, häzirki pursatda hormatly Arkadagymyzyň saýasynda Ýurdumyzda dünýä ýüzi bilen bilelikde uly şanly bir baýramçylyga taýynlyk işleri görülýär hem-de umuman toýly günler häzir Watanymyzyň ähli künjeklerinde bar. Çünki hormatly Arkadagymyzyň saýasynda ýene bir ýyly üstünlikler bilen jemläp barýas. Çünki Türkmenistan rowaçlygyň Watany ýyly, iki müň on dokuzynjy ýyl özüniň soňky günlerini toý-baýram bilen dowam etdirýär. Mähriban watandaşlar ýene sanlyja günlerden täze bir ýyla Täze iki müň ýigriminji ýyla ählijämiz bilelikde, agzybirlikde gadam basarys. Elbetde, hormatly Prezidentimiziň saýasynda bu täze gelýän iki müň ýigriminji ýyl hem diňe üstünliklere beslener diýip umyt edýäs, arzuw edýäs. Mähriban watandaşlar, elbetde, Täze ýyl baýramy mynasybetli birnäçe sowgatlar birek-birege gowşurylýar, hoşniýetli arzuwlar aýdylýar. Elbetde, aýdylýan arzuwlaryň ählijesi hasyl bolmagyny arzuw edýäs we her birimiz özümiz bu baýramçylyga hem Täze ýyl sowgatlarymyzy ýaýarýas. Mähriban watandaşlar, bilşimiz ýaly, ähli ugurlarda bolşy ýaly hem, bu akyl ýeňişligi, telebäsleşigi ýaşlaryň arasynda bir has bir höwesjeňleri, has bir bilesigelijileri ýüze çykarmagy maksat edinýär. We, mähriban watandaşlar, ine, bu akyl ýeňişligi, telebäsleşigi özüniň täze bir ugry boýunça bu ýyl hem, ýagny ýaňy aýdyşymyz ýaly, Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi bilen bilelikde täze bir ugra başlady. Çünki kitaphana ulgamy bilen. Ýurdumyzyň dürli künjeklerinde zähmet çekýän ýaş kitaphanaçylaryň arasynda geçirilýän bu zehin bäsleşigi Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi, Ýaşlyk teleradioýaýlymy bilen bilelikde gurnalýar. Elbetde, toparlary netijede bäsleşigiň jemlerine görä höweslendiriji baýrak bilen, umuman, bäsleşigiň barşyna öz ýardamy bilen hemaýatkärlik edýän Röwşen aýakgaplar hususy kärhanasy, Mähriban watandaşlar, Täze ýyl sowgady bilen mähriban watandaşlar size garýar. Çünki mähriban watandaşlar ähli jaňyza Täze ýyl sowgady hökmünde Röwşen aýakgaplar söz kärhananyň ähli dükanlarynda minus elli göterim bahalarda harytlary almaga çagyrýar. Mähriban watandaşlar bu hem Röwşen aýakgaplar hususy kärhanasyndan size Täze ýyl sowgady bolar. Häzir bolsa ine Täze ýylyň öňüsyrasynda saýlama tapgyry mähriban watandaşlar akylýeňiçli kitaphana ulgamy bilen Dowam edýär. Ilata ynsanjy pursatlardan gatnaşyjy taraplar, çünki Ahal welaýatynyň toparyny hem-de Daşoguz welaýatynyň toparyny hem meýdançamyza çagyrarys. Öňinçäsi, adatdaky ýaly, hormatly eminlerimiz bilen hem-de synçylarymyz bilen tanyş bolarys. Mähriban watandaşlar, elbetde, beýleki ugurlarynda hem bolşy ýaly, çünki indi Akyl giňişligi mekdep okuwçylary hem özüniň bir täze möwsümine, ýagny iki müň on dokuz, iki müň ýigrimi nji okuw ýyly üçin Başyny başlady. O ýerde hem eminler bar. Elbetde, bu ugurda hem, ýagny akyl ýöneşli kitaphana ulgamy bilen bilelikdäki ugrunda hem eminler bar. Elbetde, her bir sanda özleriniň bir bu ugurda hünärmenleri, hormatly halypa mugallymlary biz emin hökmünde, synçy hökmünde bäsleşigimiziň sanlaryna çagyrýas. Elbetde, bu günki günde-de hem eminlik etjek, umuman synçylyk etjek hormatly mugallymlar bar, emizler bar. Sutan nene, olar bilen tanyş bolsak. Türkmen döwlet medeniýet institutynyň mugallymy Ageldi Ýagmyrow mugallym bar. Ageldi mugallym, hoş gördük. Şeýle-de Türkmen döwlet medeniýet institutynyň uly mugallymy Täjibaý Taňyrberdiýew mugallym bar. Täjibaý mugallym, sizi-de hoş gördük. Mähriban watandaşlar, eletdene akyl ýeňişligi telebäsleşiginiň ähli ugurlarynda bolşy ýaly, bu gezekki ugurlaryň ugrunda hem Ýaş, zehinli synçylarymyz Ýaşlyk teleradioýaýlymy tarapyndan gatnaşýar. Çünki-ne, akyl ulgamynyň işe girizilmegine, akyl hasaplama ulgamynyň hasaplamasynyň başlanmagyna, saklanmagyna, dowam etdirilmegine jogapkär synçymyz. Şeýle-de toparlaryň gazanýan utuklaryny dessine sanly ulgam arkaly ilki bilen-ä bir studiýamyza, mähriban watandaşlar, size hem ýetirýän synçymyz bar. Bular bilen hem häzir tanyş bolalyň. Çünki, Bahargül Haltgulyýewa Hem-de Öwezmyrat Aýdogdyýew dagylar bar. Hoş gördük. Hormatly synçylar, hormatly eminler, mähriban watandaşlar, tomaşaçylar bäsleşige girişmäge çen boldy. Çünki gatnaşyjy taraplary meýdançamyza çagyralyň. Uly şatlyk-şowhun bilen, şowhunly el çarpyşmalar bilen gatnaşyjy taraplary meýdançamyza çagyrýarys. Ahal welaýatynyň kitaphanalaryndan düzülen topar. Toparyň düzümi. Maýa Aliýewa, Nargül Mätiýewa, Bäşim Muhyýew, Güljahan Aksakowa, Mähri Daňatarowa hem-de toparbaşy Gülaýym Begenjowa. Gülaýym, toparyňyzy hem özüňizi hem hoş gördük. Siziň garşydaş toparyňyz, Daşoguz welaýatyndan düzülen topar. Toparyň düzümi. Aýjeren Mämmedowa, Leýla Suhanowa, Leýla Rejepowa, Kyýas Mätiýew, Yhlas Saparow hem-de toparbaşy Rahym Maksudowa. Rahym Hoşgördüw, Size hem üstünlik ýar bolmagyny tüýs ýürekden arzuw edýärin. Mähriban watandaşlar, gatnaşyjy taraplar, Ahal welaýatynyň topary, Daşoguz welaýatynyň hem topary meýdançada. Toparlaryň ikisine hem üstünlik ýar bolmagyny tüýs ýürekden arzuw edýärin. Köp sag boluň mähriban tomaşaçylar, mähriban watandaşlar, ildeşler ine. Akylýeňişli kitaphana ulgamy bilen atly telebäsleşigimiziň saýlama tapgyrynyň üçünji sanynyň gatnaşyjylary meýdançada. Elbetde, Gülaýym, Rahym, ikiňiziň hem toparyňyza üstünlik ýar bolmagyny deň derejede tüýs ýürekden arzuw edýäs. Elbetde, bäsleşigiň bu saýlama tapgyrynyň üçünji sany bu diňe siziň ugruňyz boýunça. Ýogsa-da akyl ýeňişligi telebäsleşigi özüniň umumy kabul edilen düzgünnamasy boýunça birnäçe ugurlar boýunça eýýäm birnäçe wagtdan bäri ýaýlyma berilýär. Diýmek, şol bir talyplaryň gatnaşan sanyny göreniňizde-de, ýa bolmasa şol bir mekdep okuwçylarynyň gatnaşanyny göreňizde-de ýa-da ýaşlaryň arasynda, dürli welaýatlarda ýaşaýan ýaşlarymyzyň arasynda gatnaşylan möwsümlerini syn edeňizde-de, umumy şol bir düzgünnama käbir kebşirleýiş işleri bilen, ýagny, alnyp barylýar. Diýmek, umumy akyl ýygynyşlygy telebäsleşigiň Düzgünnamasy boýunça akyl ýygynyşlygy kitaphana ulgamy bilen bäsleşigi hem alnyp barylýar. Düzgünnama Tassyklanan Düzgünnama siziň elleriňizde öňünden bar bolmaly. Siz tanyş diýip umyt edýäs. Şeýle gerek? Rahym, Gulaýym, şeýle? Bäsleşige girişmezimiziň öňençäsi adatdaky ýaly adaty däbimize görä hormatly eminler bar. Ol hormat bilen bir gutlag sözüňiz bilen söz berýär. Gepleşige gatnaşyjylar we gadyrly tomaşaçylar şu gün akyl giňişligi gepleşiginde Ahal welaýatynyň we Daşoguz welaýatynyň kitaphanalarynyň işgärlerinden düzülen toparlaryň arasynda bäsleşik geçirilýär. Iki toparyň agzalaryna-da üstünlik arzuw edýäris. Şular ýaly medeni-ylmy, populýar çäreleri geçirmek mümkinçilikleri hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzy kuwwatlandyrmakda, ösdürmekde we adam kapitalyny kämilleşdirmekde alyp barýan taýsyz tagallalary netijesinde şular ýaly mümkinçilikler emele geldi. Goý, hormatly Prezidentimiziň jany sag bolsun, döwlet ähmiýetli işleri rowaç bolsun! Siziňem hemmäňize üstünlik arzuw edýäs. Köp sag boluň! Akyl giňişligi kitaphana ulgamynyň şu gezekki sanyna gatnaşýan Ahal welaýatynyň kitaphanalaryndan düzülen topar galyberse-de, Daşoguz welaýatynyň kitaphanalaryndan düzülen topar üstünlik arzuw edýän, şeýle hem şeýle mümkinçilikleri döredip berýän mährem Arkadagymyzyň janynyň sag bolmagyny, başynyň dik bolmagyny, elmydama il bähbitli alyp baran işleriň mundan beýläk-de rowaç almagyny tüýs ýürekden arzuw edýäs. Köp sag bol. Bahar. Salam hormatly myhmanlar! Akyl giňişligi kitaphana ulgamy bilen geçirilýän telebäsleşigimiziň ýene bir täze sanynda siziň ähliňizi hoş gördük. Gatnaşýan toparlaryň ilkisine-de uly üstünlik arzuw edýän. Şeýle-de pursatdan peýdalanyp, biz ýaşlara şular ýaly giň mümkinçilikleri döredip berýän hormatly Gahryman Arkadagymyzyň janynyň sag, başynyň dik bolmagyny, alyp barýan işleriniň elmydama rowaçlyklara beslenmegini Tüýs ýüregimden arzuw edýärin. Köp sag boluň. Hormatly eminler, hormatly synçylar! Arzuwlar hasyl bolsun! Toparlar, Rahym, Gülaýym, başlabilýäsmi? Üstünlik hemraňyz bolsun! Mähriban watandaşlar, Akyl ýeňişligi telebäsleşiginiň ähli ugurlarynda hem Guramaçy tarapdan, ýagny Türkmenistanyň Bilim ministrligi ýa-da Türkmenistanyň Magtymguladyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşi, ine, görşümiz ýaly hem Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi. Elbetde, guramaçy taraplardan sowallar ýetirilýärdi. Edil şonuň ýaly ýagdaý Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň degişli bölümi tarapyndan taýýarlanan sowal tapgyrlara häzir girişýär. Gatnaşyjy taraplar, Ahal welaýatynyň kitaphanalaryndan düzülen topar, şeýle-de Daşoguz welaýatynyň kitaphanaçylaryndan düzülen topar, Hasap häzir nol, nol. Dogry jogap üçin beriljek utuk, görşüňiz ýaly, bir utuk bolar. Mähriban watanaşlar, toparlar, bäsleşigiň sowallaryna girişmänkäm ýene bir aýtjak zadym, kä halatlarda sowallar juda aňsat bolýar. Bu ýagdaýda diňe ýakýanjy agzaňyza bagly bolup durýar. Çünki berlen sowala aňsat diňe düwmede utgaýmak galýan ýagdaýlar bolýar. Ýöne beýdisem, howlugyp Wallstarda düşmezligi maslahat berýän. Üstünlik! Hemraňyz bolsun. Ine-de, ilkinji sowal. Sowal. Jeýhun bilen Bahry-Hazar arasy. Çöl üstünden öter ýeli türkmeniň. Bu goşgynyň soňky iki setirini ýatdan dowam etdirmeli. Goşgynyň ýazary kim? Haýsy asyryň nusgawy edebiýatynyň görnükli wekili? Wagt gitdi. Ümsümligi berjaý edýär. Diňleýän kim jogap berýär? Gülaýym kim jogap berýär? Biziň toparymyzdan Mähri jogap berýär. Mähri diňleýän. Ýaňky goşgyň awtory biziň görnükli akyldarymyz Magtymguly Pyragynyň. Hemmämize belli zat. Goşgyny dowam ediň. Jeýhun bilen Bahry Hazar arasy Çöl üstünden öwser ýeli türkmeniň, Gül gunçasy gara gözümiň garasy, Garadagdan iner sili türkmeniň. Bu goşgyň awtory, ýagny türkmen halkymyzyň beýik akyldary Magtymguly Pyragynyň Türkmeniň diýen goşgusy. Kabul edýän. Häzir kabul. Netije. Gülaýym. Utuk ýok. Galan wagty bermezlik şerti bilen sizden jogaba garaşýas. Rahym. Baş göçüräýiň Gülaýym. Rahym. Bir. Iki. Üç. Sizde-de jogap ýok. Köp sag boluň. Indiki dogry jogap üçin mähriban watandaşlar. Toparlar, iki tualar. Netijäni häzir aýdaýyn. Gulaýymyň topary Mähri, Mähri däl jogap berdi. Mähri çürtgedik dogry jogaby berdi. Emma Mähri şol jogaby bir özbaşyna hem alyp çykybilýärdi. Näme üçin daşyndan goşulýaňyz? Emma siziň özüňiz diýdiňiz, düzgünnamanyň şertlerini gaýtalaý diýdiňiz. Bäş-dokuz bölümini şu jikme-jik biz ýaňy gaýtaladyk. Muňa garamazdan, daşyndan hiç hili kömek etmeýän zatlar bilen goşulýaňyz-da. Biz şertleri saklarys. Emma çürt kesik dogry jogaby Mähri beripdi. Dogrusy kynam däldi jogap. Rahym sizem şertler boýunça Çünki mümkinçilik alaňyzdan soňra dessine haýal etmän kimiň jogap berýändigini yglan etmeli. Bu size-de degişli. Indiki sowal tapgyry megerem kynrak bolmagy da ahmal, ýöne siz kitaphanaçylar, size kyn düşmeli däl. Indiki dogry jogaby beren topar dessine iki topy, iki utugyny hem alar. Ünsi berýän. Sowal. Merw şäheriniň ilkinji kitaphanasy barada arap dilşynasy we taryhçysy Ahmet ibn Abu Tahyr Taýfuryň sekiz ýüz on dokuz-sekiz ýüz togsan üçünji ýylda ýazan eseriniň ady näme?

Wagt tapýas. Ybraýym. Biziň toparymyzdan şu sowala Bäşim jogap berdi. Bäşim diňleýän. Merw kitaphanalary. Merw kitaphana. Kitaphanalary. Kitaphanalary. Bu eseriň ady. Şoň bilen hem jemlenýäňiz. kabul edýär. Netije ýalňyş. Güläýmiş göçürip bilersiňiz. Ataýda wagta ýok, Rahym. Jogap berseňiz-ä häzir jogap beriň. Size-de jogap ýok. Indiki dogry jogap üçin taraplar tutup alarsyňyz. Hasap häzirem nol-nol. Üçünji sowal tapgyry. Taraplar üns berýär. Sowal. Otuz iki tohum kyssasy poemasynyň ýazary kim we haýsy asyryň nusgawy edebiýatynyň görnükli wekili bolan? Wagt gitdi. Rahim, ma ışk öçürin. Indi garaşyň. Aýda. Gülaýym kim jogap berer? Biziň toparymyzdan şu sowala Bäşim jogap berer. Bäşim diňleýän. Sowal kyn däldi, Bäşim, şeýlemi? Hawa. Aýdyň. Mahmyt Gaýyby on sekizinji asyryň şa. Kabul. Netije. Eger dogry bolsa, üç nol bolar, bilýäňizmi şony? Bäşim. Goý bolsun. Üç nol! Köp sag boluň. Köp sag boluň. A näme üçin Rahym jogap berdirmedik? Ýogsa Rahym ilki ýakdaşky. Hä? Duýduryş sesi eşitmezden yşky ýakmaklyk bu Folstart. Şeýlelik bilenem bu düzgünnama laýyklykda Folstart alan topar agzasy meýdançany boşadýar. Diýmek, topar başysy bilen. Köp sag boluň Rahym. Deregiňize birini goýup gidibilersiňiz. Haýsam bolsa biriňiz geçmegiňizi haýyşt edýän. Dördünji sowal tapgyry dogry jogap üçin beriljek utuk, bir utuk. Üns berýäs, sowal. Jadyly nagyşlar, Zöhre Tahyr, Aýaz han, Hazynalar adasy, Molla Nepes, Kemine, Keýmir kör, Soltan Sanjar, Oguz hanyň hazynalary, Joralar, Bagtly köl ýaly Pýesalaryň awtory kim? Wagt ýetdi. Diňleýän. Şu sowala biziň toparymyzdan men jogap bermekçi. Diňleýän Gulaý. Bazar Amanow bolmaly awtor. Kabul edýän. Netije dört nol. Indi serýaz sowal. Geliň çagalygymyza gaýdyp geleliňmi? Zehin gartaşyga. Zehin aýratynlygymyz bilen hem netije çykaralyň. Çaglykdan bäri bizi gyzyklandyrýan bir sowal bar. Meň özüme-hä şeýledi. Interes. Ilki Ilki towuk ýumurtgadan çykdymy ýa ýumurtga towukdan? Haýsy?

Kabul edýän. Towuk ýumurtgadan çykdy. Düşündirişiňizi hem eşitdik. Netije ýalňyş. Gulaýym, jogap berersiňiz we düşündirip berersiňiz. Meň özüm aýdaýyn. Meň pikirimçe, Ýumurtga towukdan çykmasa başga mümkinçilik ýok. Şo jogap, emma düşündiriň. Sebäbi ýumurtga towugyň önümi bolup durýar, towuk bolmasa oň önümini alyp bolmaýar. Kabul edýän. Netije, ýok, utuk. Şeýle seredip otursaň bulaň ikisiniňki hem dogry, ýöne doly düşündirip bereňizok-da. Eýsem, dogry. Ýönelige diýmedim. Çagalygymyza gaýdyp geleliň. Iň bir dawalaşýan zadymyzam şu. Haýsy öňürti? Haýsy ilki çykdy? Zehin tarapdan düşündirip bolýar. Dogry, towuk ilki. Ýumurtgaň özi towukdan. Emma ýumurtgadan towuk çykyp bilmez. Jüýje çykdy. Jüýje çykarda. Düzgünnamanyň üç-üç bölümine laýyklykda taraplar indiki dogry jogap üçin hem iki utuk alarsyňyz. Gyzykly sowal tapgyry. Dogry, bu-da zehin sowaly. Ýöne dogry jogaby tapaýmak aňsat däl. Göräýmäne, berilmeli jogap öz-özünden düşnükli ýaly, ýöne kähalatlarda zehin sowalynda Beýle bir düşünikläm däl bolýar. Şeýle ýaly, indiki sowal. Sowal. Indiki sowal tapgyra, megerem, takyk dogry jogap alyp bilmesek, iki tarapdan haýsy ýakyn gelse, ony hem dogry diýip yglan ederis. Ylalaşýaňyz? Aý, Ýeriň daşyndan aýlawyny näçe wagtda tamamlaýar? Näçe wagtda geçýär?

Kabul. Şeý diýersiňizem öýtdüm-de. Netije ýalňyş. Öýlä. Bar. Gulaýym. Galan wagtyňyz ulanyp bilersiňiz eger isleseňiz. Men dedim ya o doğru cevap görünüp duran yalı emma otayda o değer. Bir ay diyeceğiniz görünüp durdu da. Dinleyen Gülay. Şu sowala biziň toparymyzdan Bäşim jogap ber. Ay ýeriň daşyndan bir ýylyň dowamynda 365 gün dowamynda aýlanýar. Maňa bir jogap beriň. Bir ýylyň dowamyndamy ýa üç ýüz altmyş bäş gündemi? Bir ýylyň dowamynda. Bir ýylyň dowamynda Ýeriň daşyndan aýlanmasyny tamamlaýar. Şeýlemi? Kabul edýän. Bäşim. Geň galdyrýaňyz-a. Men bir aý köp görüp otyrdym, emma siz o taýda 10 kaý getirdiňiz-a. Ýok. Netije? Hasa! Dört, iki! Gutlaýan! Yhlas! Ýakyn geleni dogry diýip çykarar Sidra, şeýlemi? Aý ýigrimi ýedi gün, üç sagatda özüniň aýlawyny jemleýär. Ýöne ýaňy söz-soragyň barşynda diýdik, göräýmäge özünde bar jogap ýaly-la, çünki Eger Aý Ýeriň daşyndan aýlanmasyny tamamlajak bolsa, onda bir aý bor-da. Ýöne, Leýla, bir aý giň düşünje. Fewraly unutdyňyzmy? Ýa-da nim, arasynda gelýän günleriň sanyny unutdyňyzmy? Ýigrimi ýedi gün üç sagatda öz aýlawyny tamamlaýar. Sowal. Gyzykly sowal. Ýürek telwas eder. Göteriler serim. Köňül arzuw eýlär Watanym seni. Goşgynyň soňky iki setirini ýatdan aýtmaly. We ýazary kim? Haýsy asyryň görnükli şahyry? Wagt ýitdi. Diňleýän yhlas. Buňa sowaly men özüm jogap bermekçi. Aýdyň. Bu Gurbandurdy Zelili, on sekizinji asyryň görnükli türkmen şahyry. Goşgyny. Köňül arzuw eýlär Watanym seni. Etrek gürgen ýurdum gezen ýerlerim köňül arzuw eýlär watanyn seniň. Başyndan aýdaýyň. Zorluk ýok. Ýok yzyňkyňky yzyda. A öňi nähilli? Köňül telwas eýlär göteriler serim köňül arzuw eýlär watanym watanym seni Etrek gürgen ýurdum gezen ýerlerim köňül arzuw eýlär watanym seni. Gurbandurdy Zelili. Indi müň berjaý edýäs. Çünki birinji sekund. Nädýäň? Oturarmyň ýa gidermiň? Yhlas. Mikrofon aýdyňsana.

Interýas, zehin sowaly. Sowal. Sel suwuny ýa-da güýçli suw akymyny bir ýana sowmak üçin gazylýan uly ýap ýa-da Jar gadym türkmen dilinde näme diýip atlandyrylypdyr? Wagt ýetdi. Soraga men jogap bermekçi. Diňleýän. Gazy diýmek bilen ulanypdyr gadym türkmen. Gazymy? Gazy gazmak bolupdyr ow. Soňçy aňsat. Düşünmedim. Ümsümligi berjaý edýär.

Baş göçüriň. Gulaýym. Galanasyňyzy ulanjakmysyňyz? Dowam edýäs. Diňleýän Gulaýym. Şu sowala biziň toparymyzdan Mähri jogap berýär. Sardoba diýilýär. Sardoba? Hawa. Haýsy dilde? Neme türkmen dilinde. Şol ýaňky ýagynyň suwuny ýagyş ýaganda toprakly ýaňky gumly toprakly ýerlerde şol oýluk ýere ýygnanýan suwa sardoba suwy diýlip atlandyrylýar. Öýlemi? Kärdegenlerem ýagny şol ýaz aýlarynda dag etraplaryna ýaşaýan ýerde dagdan akyp gelýän ýagny arassa suw bolýar. Olaram kärizgenler ýörite guýular gazylynýar. Şoňa-da arassa suw kärizgenleň, ýagny akyp şol guýyny doldurana oňa-da kärizgenler diýilýär. Käriz suwy. Sardoba-da onnoň. Sardobamy ýa kärizmi? Käriz bir başga, şol dagdan akyk gelýän neme suwa aýdylýar, arassa çeşme suw. Indi maňa berjek jogabyň haýsy olar? Sardoba. Sardoba. Kal. Tar doga däl. Indiki dogry jogap üçin iki pul alarsyň. Ganow diýip atlandyrylýar. Sowal. Romeo, Julietta, Gamlet, Otello. Karol Lir eserleriniň awtory, ýazary kim? Wagt Wagt. Bitti. Diňle ýazyklar. Biziň toparymyzdan Aýjeren jogap berýär. Diňle. William Şekspir. Kabul. Nirde okadyňyz ony? Edebiýatda. Ha? Edebiýat. William Shakespeare-mi şu? Hawa. Netije? Beşdir! Berekella! Soňky sowal boljak. Eger Indi bu soňky sowalyň gyzykly tarapy bar, ony aýdaýyn. Eger häzir Gülaýym dogry jogap berse, onda biz on birinji sowal tapgyra girişeris. Çünki hasap deňe-deň bolar. Eger yhlas öňki häsiýeti bilen utugy alaýsa, onda yhlasyň utuşy bilen jemlener. Oňa derek hiç bir tarap dogry jogaby berip bilmese, bunda-da yhlas öz utuşy bile gider. Indiki tapgyra. Düşündik? Iki sany adam gelýär. Bir ýaş oglan we orta ýaşly zenan maşgala. Oglandan ýanyň bile gelýän zenan maşgala seniň kimiň diýip soralanda, ol bu zenanyň enesi, meniň enemiň gaýyn enesi diýip jogap berýär. Diýmek, ol zenan kim? Wagt ýetdi. Bizden Leyla jogap berýär. Leyla diňleýän dogan. Jemleýji sowalmyka? Jemleýji Özüniň jogapmy? enesi bolýar. Enesi bolýar. Kakasynyň kakasynyň ejesi bolýar.

Dowam edýär. Nobatdan düşmeli däl, eger olaram ýalňyş jogap berse, bary utuk siziňki. Ýeňiş siziňki. Şeýlemi? Näme üçin ýalňyş diýdiň ýaly? Näme pikiriň bardy? Olar eşdäýmesin diýip. Şeýlemi? Ýöne bilýäňmi jogaby? Içiňde barmy bir zat? Ha? Wagtymyz kän, ýaňy bir 30 sekuntda bar ýaly. Hawa. Hawa.

O däl. Şeýle sowal bolupdy. Iki sany adam gelýär. Geliň hemmäňiz pikirlenişeliň. Iki sany adam gelýär. Biri ýaş oglan we orta ýaşly zenan maşgala. Oglandan ýanyň bilen gelýän zenan maşgala seniň kimiň diýip soralanda, ol bu zenanyň enesi meniň enemiň Gaýyn enesi, diýip, jogap berdi. Bu ýerde eýýäm ejes-ä ýüz göterimde-u däl, enesi hem ýüz göterim-u däl, enesi eýýäm bu sowalyň içinde keşbi bar. Atasynyň aýal dogany, Şeýlelikde, iki tarapdan biz ýalňyş jogap berdik-a. Öň inçäsi näme diýdik? Şu görkeziji bilen biz oýny jemlemeli bolýar. Görkeziji bizde Daşoguz welaýatynyň kitaphanaçylaryndan düzülen toparyň hasaby bäş utuk, Gülaýym, Ahal welaýatynyň kitaphanaçylaryndan düzülen toparyň hasaby dört utuk, öz-özünden hem düşnükli bolýar. Bäsleşigiň indiki tapgyrynda Daşoguz welaýatynyň kitaphanaçylaryndan düzülen topary doly düzümi bilen, Rahym bilenem diýjek bolýan. Size indiki tapgyrda garaşýas. Gutlaýas. Köp sag boluň. Mähriban watandaşlar, eziz ildeşler, Akyl ýygyşlygy kitaphana ulgamy bilen atly telebäsleşigimiz Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi, Ýaşlyk teleradioýaýlymy, Röwşen aýakgaplary hususy kärhanasy bilen bilelikde taýýarlanyp ýaýlyma ýetirilýär. Ine, bu sany hem geçirip gutarýas. Mähriban watandaşlar, şu ajaýyp pursatda siziň äkidýäňizi dünýä goşlaryna arzuw edýäris. Hormatly Arkadagymyzyň saýasynda elmydama bagtdan paýly, sylagdan ter paýly bolup ýaşamagyňyzy arzuw edýäris. Hormatly Arkadagymyzyň saýasynda üstünlik bilen jemlenýän bu ýyly hem-de ine garşylanýan täze bir iki müň ýigrimi nji ýylyň ýetip gelmegi bilen tüýs ýürekden mähirli gutlaýarys. Eziz watandaşlar! Şeýle ýagşy-arzuw dilegler bilen hem Akyl Geňeşligi kitaphana ulgamy bilen atly telebäsleşigimizi hem geçirip gutarýas. Ýene ýakyn günlerde bäsleşigimiziň indiki sanlarynda görşäýjek. Hoş sag boluň!